Os, os na enw arbennig ar y bluen na? Wel, y badger da ni'n galw hi yma. Badger coch de. Os na, lle mae, lle mae hynny di ddod? Eh? A lle mae hynny di ddod? Ond mae hon ym, mewn bodolaeth es... Swn i ddweud, es ganol y 40au. Ia. Ac yn wreiddiol, y coch, y tinsel coch o'n i red yn i top potel efrith goch oedden nhw wedi bod ddefnyddio. Ia. Dwi'n siŵr mae yna llawer o bethau'n gael adag yno nag oes chi? Nag yn siŵr.
Dyna, dyna oedd y, y badger mae bawb yn galw yma de chi? Y badger? Y badger ia.
Neu'r ysgol nes i gochyn dy, dy sgidl yn y blu de. Ysgol Llanrwst de. O'dd hwnnw'n rhoi dadan felyn yn ambell un o'nyn nhw, ddim coch, melyn. Ond o'dd melyn yn gweithio dda so dŵr fudur. Ynde?
Mi o'dd afon Conwy'n eitha fudur yn aml iawn mae'n siŵr doedd? O hon gyda gynno ynde, hon yn goch efo llys talwm de. O ia? Dy ddim, dy ddim gymaint wan de, fwy o'r liw mawr fyswn i wan de. Pan Be- mae'n lli de. Be' o'dd yn neud hi'n goch?
Baw ynde do.

Na, mae, um, mae chwith gweld y clwb coch gymryd gymryd o aelodau mm. lleol de, ond mae yna rei o dipyn o rei ifanc yn mynd i sgota ne. Yeah.
So, da chi, da chi wedi byw yma ar hyd y chloes, lle? Do, do. Ia. Yeah. 75 mlynedd.
Ia. Yeah. Dwi sgotais pan o'n i'n bimp oed. Dwi sgotais fan nhad, de. Ia. Yeah.
Mae'n ych yy yn ych gwallt chi 'lly yndydi? Yndi yndi. Yndi. O'dd 'yn nhad i'm yn sgota eog, mond brichllys. O'dd o'm yn sgota eog o gwbwl. Ia. Pam ynny?
Wel dwi'm yn gwbod o'dd o'n dda torri oed. Ia. Wch chi pan o' 'na igon o eog yn ei amsar o yndoedd? Ag o' 'na dwr yn sgotad ag o' 'na brichllys. Ia. O well gynno fo fynd i fyny afon Stumia fyny yn cefn fan 'yn. I ga'l brichllys esh i mynd â o i fan 'no nesh i gochwyn efo fo. Ia.

Ond yy ma' g- o- ma' dwi'n meddwl wrach bod y day-o'r-ddeud 'ma 'di dyfetha lot ar afonydd 'ma de? Yn y f- o' 'na o' 'na ddiorfa lawr ffor 'ma fan 'yn am flynyddoedd day-o'r pysgod yn fan 'no i gollwng i'r afon wedyn dwi'm yn meddwl bod o'n gweithio de? Fy marn i 'di hynny cofiwch na 'di'r 'sgodyn ddim yn dod yn ôl 'di o'm 'di fagu naturiol yr afon nacdi? Dod i magu mewn tanc mae o de? A'i ollwng o i'r afon wedyn. O heb arfer 'lly. A oddan nhw'n rhoi tacs arnyn nhw 'ma flynyddodd yn ôl. O ia? A'i gwllwng nhw i'r llyn ar dop Crimea fan 'na a 'dyn gwllwng nhw i'r afon pan oddan nhw 'di dod ryw faint. Sa neb rioed wedi cael sgodyn o tac yn y fo 'ma. O ocê. I dal sgodyn.
Sa chi fel ers holl flynyddodd. Sa rywun...
Sa rywun o fi nes i ddarllan ryw fagazine sgota ryw dro. Blynyddodd yn ôl a mi o 'na Ryw a- beth am ryw afon i fyny yn ar Glwyno'r Hebrides neu rwla. A mi o' 'na sgodyn 'di ca'l ei ddal a tac ac yma o'dd o 'di ca'l ei dagio. Ag o ia? O'dd yn Iorfa fan 'yn ia. O ia? Ia.
O'dd 'di o'dd 'di mynd i fano o'dd 'di colli ffordd doedd? O'dd colli ffordd.
A fo 'di ddod yn ôl i'r afon wedi magu i'r un un afon dydi? Ar ôl dwy dair bedair blynadd 'w'rach 'de? Y lledr di'ch prif afon chi mewn ffordd ia? Lledr di'r afon, y lledr ia. Ia. Ar hon ma' ma'r gymdeithas gota. Ia. A dwi'n meddwl bod y b- gymdeithas gota mewn bod ers 47, 48 wbath felly dwi'n meddwl... Ocê. ...pan o'n n'w chychwyn 'i. Ia. Cos pan oedd i Si'n ysgrifennydd am gyfnod a mi o'n i'n gweld yr hen lyfra ddigon difyr y'chi p'un aeloda a Ond ydw i? Ges i'n newis ar y pwyllgor yn, yn 1966 mm -hmm. a dwi, dwi wedi bod yn ysgrifennydd a dwi'n gadeirydd o'n eich blynyddol o. O, mae'n edrych. Os am criw mawr yna ni chwaith diaw yna dŵr yn cymryd ticedi. Ia. Yn enwedig rhain dod i chi ticedi ar werth yn y siop yma. Rhain dod yma eisiau ti cael dydd de.

Wel dyn be o'n i'n neud oedd yym o'n i'n prynu gêr genwair ar eil neu fatha 'lly ar gyfar diwadd y tymor a wedyn be o'n n'w'n neud oedd o'n ca'l gneud pluen fel licia n'w noson ola a 'dyn o'n i 'na o'n i'm yn Dim byd o fo na dw- ga' chi neud ŵan medda fi dw'm yn mynd i ddeud dim byd 'tha chi lle fyny chi 'da chi 'di dysgu digon ŵan medda fo dw'm yn gwbo. A 'dyn o'n i'n mynd rownd i ferniadu'r plu 'ma a 'dyn pw bynnag o'dd yy yy 'di ennill o'dd o'n ennill yr enw ar afil sa'n ni'n cychwyn... Ma'r clwb yma dŵr y clwb 'ma'n cychwyn wrth y bont fan 'yn... Hmm... wrth yr ysgol i lawr dw'm yn deud... 'da ni'm ddwy ochor yn bob man de i lawr wedyn dach chi'n cychwyn o'r bont dach chi'n dod i fan hyn pentra felin maen nhw'n galw'r darn yma pentra yeah. a wedyn mae ffos yn lawr fan yna felin lle mae ti gwydr fanna gyda i oh, okay. wedyn mae ffos dod lawr ffordd hyn wedyn mae'n dod dan y ffordd fawr ag i'r afon mae yna enw ar y bont hwnnw ynde Ynde? Pont Ffridd y Bwch. Dwi 'di c- o'n i'n ca'l o'n i'n ca'l yr enwa' pan o'n i efo Cyngor Sir achos o'dd o gynno ni de o' 'na bontydd ond o'dd pont o'ddan n'w'n galw honna oedd el 'na peipios inni ynde? 'Dach chi'n mynd lawr wedyn i Llyn Bryn Tawel 'dach chi'n mynd lawr wedyn i Llyn Pedair Llath ond mi o' hwnnw'n bedair llath o ddyfn nes dalwm dydi o'm yn rŵan ond wedyn Llyn y Fedw am bod 'na hen dyddyn bach chwara' allu lein 'di'r tŷ 'im yn bod 'na ŵan Llyn y Fedw o'n i'n galw fo a Llyn Bont yr Hendra hmm. ond ddaru nhw symud yr afon yn y chwedega oedd hi'n mynd o dan y bont ac yn mynd rownd fel un at y ffordd yn mynd lawr at y ffarm yr Hendra a rownd tro na lun mawr o fanno o hwnnw'n dal ei oged sych di owan a rydyn nhw agor yr afon drwad a um, llyn Llyn yr Onad o'n nhw'n galw hwnnw neu Ash Tree Pool o'n nhw'n galw fo, Llyn yr Onad. Dach chi'n mynd o fanno i lawr, dach chi wastad gostod yr hendra, dach chi'n dod i lyn go hir wedyn, a ddau enw ar hwnnw, Llyn Crafia neu Llyn Main, o'n i'n ddeud de, bod o'n i. A Llyn y Teras wedyn, mae tair teras yn ymyl, Llyn Teras, Llyn Bryn Moel neu Llyn Farm. Llyn y wal wedyn, troi at yr afon de. Chi lawr y sbel wedyn ac i Llyn Crwn. A Crwn dio. a Llyn y Sarn, Llyn y Stesion, a wedyn mae'r gleid, mae'n rhywbeth nhw'n alw'n gleid, a wedyn mae Llyn yr Eglwys yn y gwylod isa yn ymyl terfyn sgota ni. O, ie. lawr wrth y plas yn fan'na 'de. I fan 'no. I'r bont fan 'no 'dan ni'n mynd 'dan ni'm yn mynd dim bellach 'de. O ma' gynna ni fymryn bach o chwrych i'r bont 'ma sbel i fyny'n Bronfeidw ond do's a'm ma' 'na bwll yna ch'wis erioed neb yn deud bo' 'na enw ar y bwll 'de.
Lle bo' 'na ryw oes. Lle bo' 'na ryw oes enw ar lot o ryw oes doedd chi? Ma- fu o'n nhaid yn glerc Cyngor Blwym ers talwm ac o'dd y map ag o'n dangos enwa' yy yr afon a pyllau i gyd ar yr afon 'de. Do. Rei- rei- rei dwi 'di enwi ŵan o- Ie. ond o' 'na rei erill 'de. Ia dw- ...a do'n i'm yn gwbod amdanyn n'w a bechod fedrai i'm ddeud ŵan lle ma' 'di mynd. Achos ma' 'na lun uwch i fyny 'na'r bont 'ma. Llyn reit ddyfn 'di hwnnw a ryw graig fowr i ganol o. Mewn lle preifat ma' hwnnw dwi siŵr 'de. Ia ia. Llyn collwyd y gŵr n'w'n galw hwnnw wedyn ond ma' raid bo 'na ryw hanas i hwnnw yndoedd? Ma' raid de. A 'da ni ochor arall i'r afon o hyn bia ni o'r bont yma ŵan i lawr i bont Penaldroch ond am ryw fymryn bach ynde a prynu fo gen stad y Penrhyn ddaru n'w. Hmm. Oce. Sdim stad gwydyr ochor yma ynde ond rhentu ryw ddarna ochor yma a 'da ni'n rhentu rei o hyd de ryw ddarna de. O ia. Digwydd bod nesh i ar draws Wel, clip o newyddion yn 1972 oedd o. O ia? Oedd 'na brotest Cymdeithas yr Iaith... O ia?
...ar yr afon Lledr. O do, dwi'n cofio hynny. Dwi'n cofio hynny. Oedd 'na lawr yn gwilod na wbath y bont oeddan nhw. Achos dwi'n cofio achos oedd bob un ohonyn nhw oedd 'di mynd at yr afon. Ia, ffon a a lein oedd gennyn nhw ynde? Ond oedd bob un 'di mynd at yr afon a fedran nhw ciperiad neud dim byd efo nhw. Oeddan nhw 'di mynd i'r siop 'ma a 'di prynu trwydded. Neb neud dim byd na 'da? Yr unig beth odda n'w 'di mynd ar dir gymdeithas yn neud dim byd 'de? Dach chi? Prince Albert, Angling Association Ia. Macclesfield. Macclesfield. A bia n'w ryw ddarn yn fan 'yn o hyd. Os prin prin fysa neb sgota n'w ynde? Fuon ni'n ca'l traffarth o fono yr un amsar. Ond do drwadd i'n tir ni ynde mo bod 'di terfyn n'w bellach 'de? O'ch chi'n caru rhei bobl yn dod drwad de. O'ch chi o gweld rhywun yn dwad lawr o'n chi'n gweld nhw'n bachu o'na de. Oedd o'n i a fy hei a sgotwr o'ma. Fan oedd o'n i wrth y siop ma. A mi oedd y criw ma'n dod i fewn i'r siop i nôl uh, trwyddedi de. A dwi'n cofio ni siarad, oedd rhywun o'r radio yna, gorau siarad efo nhw'n da i ddeud de. A dyna be oedd, be oedd yn pethau ni adeg yno, bod clybiau mawr Lloegr de, fy ngwrigon o bres de, bod nhw'n prynu'r llefydd yma ac oedd gynnon ni'm siawns fel hyn de. Dyna be oedd yr peth neithiwr. Ie. Ynde?
Ie.
Rhaid mi fynd neu fydd y tymor 'di drosodd bydd? Ia.